Ekyombeko ekyombekirwe omuri Rushere omu disiturikiti ya Kiruhuura nikiza kwigurwaho eizooba erya nyentsya kare omu butongore. Sky TV yaganiireho na bamwe omu bebembezi omuri Kiruhuura aha nteekateeka ey'okwiguraho ekiijukyo ekyetsirwe okuruga omu bwiriza kuza omu matafaari kandi ekiri omu tauni eya Rushere ahu Purezidenti Museveni arikuteekateekwa kuba niwe araabe omugyenyi mukuru. Omunyamakuru waitu Job Kato reka atuhe bingi ebirikukireho. Omu mwaka ogwa rukumi orwenda nkaaga na mukaaga, Omukuru w'Eihanga, His Excellency Yoweri Museveni, akatandikaho enkungu y'okushomesa abantu obu baakirwa nabwo ab'omu ihanga ryona kuruga omu bwiruzi kuza omu matafaari obundi bakaayongyera aha ntaasyo y'amaka gaabo. Ahu nyemereire n'omu rurembo orwa Rushere ahi bariyo nibaza kwigura Ekiijukizo kya Mukuru w'Eihanga ahi yaabaire naashomesa abantu oku bakubaasa kwongyera entaasyo aha maka gaabo. Turiyo nitureeba abagyenzire nibaraba omu myanya egi nan'omu kushomesibwa Ekiijukizo eki. Eki kiraabe kiyamba na munonga omu ntunguuka y'eki kicweka eizooba rya Nyikyakare, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni yaaheza kukiguraho obushwere kugira ngu abantu bakireebe, bakyegyereho, bakishomeseho kandi bareebe ebi baabaasa kwegyeramu kugongyera aha ntunguuka. Nituza kugira nawe emikoro ebiri. Omukoro gw'okubanza omu kasheeshe naija kuba naatongozaho ekiijutsyo ekya kampeyini ei yaatandikiire omuri Nkoroomu omu mwaka, emyaka eya nkaaga. oyaabe naashomesa abanyankore okutebeekana bakaguma omu maka, bakareka okufuruka, bakombeka amaka, bakarwana n'endwara ezaabe niziita ente omu bunaku obwo, bakakora eby'entunguuka, bakaguma omu ihanga ryaabo. Kweta economic transformation, social economic transformation, so mbwenu hariho ekiiju kyaaho nikiba nikyoreka Ente ez'enyankore nikibooreka ente ez'enjungu nikibooreka emyoga ei yaabaire naayegyesa kukora omuri nk'orwomu okuhindura entuura y'abantu, abantu okutuura gye okukira oku baabaire nibatura omu kubanza. So naija kukoraho omukoro ogw'okwiguraho ekijuju ekyo eki turikweta monument eri aha round about aho eya bushere. Omu myaka egyo obwiriza nibwo twabaire nitutuuramu. Obu bakushakaarisa enju, abantu bakatuura omu maju gashakaariise obunyaatsi, gombekyeise obunyaatsi, gashakaarize obunyaatsi. Nibwo burikwetwa obwiriza, obunyaatsi obwo bukaba bwetwa obwiriza. Mbwenu kuruga omu bwiriza kuza omu matafaari, okuhika aha by'ekishushani ekyo, sayidi egyo, amaju ago nk'oku murikugareeba, ag'obwiriza nikwo gaabaire gaba nigashushana gatyo. Kandi gakagaba gari maingi gombekire gatyo ahabw'abantu kutuura hamwe ahabw'enyamaishwa.

oku gwombekire, factories nozireeba, petrol stations nozireeba, hariho emotoka niziiha amate aha dayari aho omu kuurazi, hariho emotoka nizinywa amashuta aha petrol stations, noreeba ente y'enjungu, sayidi eriya noreebaho ente z'enyankore, kandi sayidi eriya omu maju ago agariho ag'obwiriza obwo bakaba nibazeeta engombe, hati ezo n'engombe ezifensingire amaka ago goona.